DVC a zohtu nan dihlak lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Tualchung thawng ka rak chim lai. Hakha khua Nawi tiva cu dil ding in Chin ramkulh cozah nih a hmaithlak i rian tungtlang umtuning ah jet billion pahra leng a dih lai tiah Chin ramkulh Sipin Minister Pu Su That nih a chim. Chin ramkulh cozah nih dawidam tuah a timhmi hi peza le kul le nga tluk a sang lai i laiva damnak in let nga tluk a kau lai tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Minister Pu Su Htet nih nawldam tuahnak ding ah tangka tampi a dih ding a si caah kumkhat budget menmen nih a tuah kho lai lo. Cucaah kumkhat budget tete in tuah timh a si. Chin ramkulh caah ti a tam lai, ding ti a tam lai, cun hman awk ah a ṭhatnak ding tampi a um rih tiah a chim. Noidam tuahnak ding cu Hakha University le Hakha Kawftuknak karlak ah a um caah noidam tuah khawh ahcun Hakha University le Hakha Kawftuknak hmun chung ah Kuba pe thong ah in thongruk kar a hnawrsuan lai tiah kan theih. Nawi tiva kar ah leikuang a tuahmi phu hleili an um i cu chungah phu hra he i ceihhmainak kan ngei cang tiah Minister Pu Su Htet nih a chimchap. Hakha noidam tuah dingmi cu khuami cheukhat nih an dohkalh nain Chin ramkulh cozah nih rian biapi ah aa hmaithlak ṭhiam tiah kan theih. Chin ramkulh Palawa peng ah Yangkung in a kirmi pali sinah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an hmuh hna. Chin ramkulh Palawa khua ah Yangkung in a kirmi minung pali sinah COVID-19 zawtnak cu November ni hleikua ah an hmuh tiah thawng kan theih. Hi zawtnak aa chawnmi minung pali hi November ni hleiruk ah Yangkung in Palawa ah a kirmi an si i Atu bantukin zawtnak an ngeih le ngeih lo chatlaknak ah zawtnak an i chawnhmi hmuh an si hi a si. Yangkung in a kirmi minung pariat an si i minung pali sinah zawtnak hrik hmuh a si. A dang pali sinah zawtnak hmuh a si lo nain khumher an si tiah kan theih. Falam ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an hmuh chap. Sakae ramṭhen Kale, Cutungpin in Chin ramkulh Falam ah thil a rak phurmi minung pakhat sinah COVID-19 zawtnak cu November ni hleikua ah an hmuh tiah thawng kan theih. Hi zawtnak hmuhmi hi pa a si i Surbung ah hman dingmi Mirang vawlei le tlakrawh a rak phurmi Forlen Motor a mawngtu a si tiah kan theih. Kum thong hi le kum kul November na hlei kwa ah Kale cu tungpil in a rak rammi Forlan motor pahnih a zultu minung pathum hna cu zawtnak an check hna i atu bantuk in pakhat sin ah zawtnak an hmuh hi a si. Zawtnak hmuhmi cu Falam si-inn ah an kalpi i a dang a hawile hna cu facility quarantine ah an chiah hna tiah kan theih. Atu zawtnak an hmuhmi he cun Falam si-inn ah COVID-19 mizaw minung pali zohkhenh lio a si tiah thawng kan theih.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Nuvemba ni kua in nilhlei kua tiang nihra chung Ayawadi ramṭhen ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zanga le pakhat an si. Hi chungah a tam deuh cu yangkung in a rak kirmi an si tiah Ayawadi ramṭhen ngandamnak zung nih a thanh. November thla thawkka in Ayawadi ramṭhen ah COVID-19 zawtnak aa chawnh tharmi an hung tam thluahmah. Cu kongah AIOT ramthen ngandamnak zung lutlai changtu Dr Tiha Aung nih zawtnak aa chawnhmi an karhmi hi khumherhmi pawl kha a hlannak rianrang deuh in an ngandamnak kan chek khawh hna lo caah a si tiah a chim. AIOT ramthen ah November ni hleikua tiang COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung thonghnih le sawmkua le pahnih an si cang. Sii-inn in chuahtermi minung thongkhat le zali le pahra an si i Minung pali an thi cang tiah DVB nih a ṭial. AA hriamtlai phu nih tukum chungah kum thonghnih le kum kul Myanmar ram caan karlak thimnak tuahpiak dingin a hal i cozah ralkap zong nih cu cathanh cu a cohlan ve hnu in Rakhine ramkulh ah kahdohnak a dai tiah khuami nih an chim. Ralzaam le khuami cheukhat nih cun Hihi ram daihnak karhlannak a hramthawk a si tiah an zumh. AA nih caan karlak thimnak tuahpiak dingah cathanh a chuah hnu in Rakhine ramkulh ah kahdohnak a ummi cu ninga renglo i kah thawng kan thei ti lo tiah ralzaam bawmchantu Ko Chanta nih a chim. November nariat ah tuahmi kum thonghnih le kum kul Myanmar ram thimnak cu Shan ramkulh peng pakua chung khuate zeimawzat ah tuah khawh a si lo i khuami nuai khat reng lo nih me an pe kho lo. Cu bantuk in Rakhine ramkulh le Chin ramkulh Palawa peng khuate cheukhat ah me a pe kho lomi sing hleihnih leng an si. Rakhine miphun nih cun Caan karlak thimnak hi i tuah kho sehlaw ram daihnak rian ah tampi a ṭhahnemmi a si lai i rammi nih daihnak kan hmuhnak a si lai tiah an i ruahchan tiin RFA nih a ṭial. Myanmar ramchung Mandalay ramṭhen le Ayawati ramṭhen ah fianghlang ngaiin COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh tiah Myanmar ram ruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi nih a chim. Aung San Suu Kyi nih a hlan ah nikhat i COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung sawmnga hrawng a rak umnak Mandalay le Ayawati cu atu ahcun nikhat ah minung zakhat renglo nih COVID-19 zawtnak an i chawnh cang tiah a chim. Myanmar ram cozah nih November ni kul le nikhat in December ni nga tiang cu rammi dihlak ahohmanh lengchuah lo caan ser ding zongin timhlamhnak a ngei tiah Myanmar Allin media nih a rak thanh bal. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi cu a zor lei si loin a karh lei an panh lengmang i minung thong sawmsarih leng nih COVID-19 zawtnak an i chawnh. Minung thong khat le zaruk leng an thi cang tiah RFA nih a ṭial. Thimnak ah teinak a hmumi NLD party nih ramdaihnak rian a ṭuan hnga dingmi ah zulh khawh dingin timhcia kan si tiah November ni hleikua ah TNLA hriamtlai phu General Secretary Bu Cheu Ta Bung Chaw nih a chim. TNLA General Secretary Bu Cheu Ta Bung Chaw nih thimnak a dih ka ah NLD nih tlangcungmi sawmnak ca a chuahmi hi ruahchannak tampi a ummi a si. Cun zapi nih kan duh hna i kan thimmi hna NLD party nih an kalpi dingmi ramkhel biaruahnak siseh ramdaihnak rian an ṭuan dingmi ah TNLA lei nih zulhdawi dingin timhcia kan si. Cu ve bantukin NLD party lei zong nih zapi duhning in ram an hruai i phunghram zong an remh a herh tiah a chim. Ramleng thawngpang ka rak chim lai. Siangpahrang ukning a hrawh khawh tiah phunghram remh dingmi Thailand hluatdaw palai hna nih an hnon. Siangpahrang ukning phung a hrawk khomi phunghram remh ding chuahpimi cu Thailand hluatdaw palai hna nih November ni hleiriat meeting ah an hnon. Asinain phunghram remh dingmi phun sarih an cohlan i ceihmai cuahmah a si. July thla hramthawk in Malaysia ram khualipi Bangkok khua ah Prime Minister a rian in dinhter ding le siangpahrang uk ning le nawlngaihnak rikhiahpiak ding in rammi nih lamchuah in duhnak an langhter. Rammi nih duhnak langhter in an halmi phunghram cu Malaysia nuhrin covo lei a cawlcangmi phu Ailo nih phunghram a hran a chuahpimi cu hlatduh ah cohlan a si lo. Around cu Prime Minister lei a ṭangmi palai an tam deuh caah a si lai tiah zapi nih an zumh tiah DVB nih a ṭial.